ברוכים הבאים צו פאליטיקס וויט מענדי. לאמיך אייך אינטערדוסן צו די פאליטיקס וויט מענדי און דאקעמענטרי. אונז גייען מיט דיר איבערגיין אביסל וואס איז געווען ביי די פריערדיגע וואלן, סיי לאקאל דא אין די אונזער אידישע געגענטער, סיי די טווענטי טווענטי פאר עלעקשאן ווי פרעזידענט עלעקט טראמפ האט פארשטייט זיך געווינען די וואלן. אונז גיימער זען וואס איז פארגעגאנגען, אונז האמיר גערעדט מיט לאקאלע פאליטיקאנטן, מיט לאקאלע עסקנים אביסל. די פארלאפענע וויילן איז געווען זייער היציג, און מ'קען זאגן ס'איז אויכעט געווען פרעצעדענטלאז. דער געוועזענער פרעזידענט דאנעלד טראמפ איז נאכאמאל געלאפן. אגעין איי עם טונייט אנאונסינג מיי קענדידעסי פאר פרעזידענט אוו די יונייטעד סטעיטס. ס'איז די צווייטע מאל אין היסטאריע וואס א פרעזידענט וואס איז געלאפן נישט איין מאל נאכן צווייטן, ס'מיינט אז ער איז געלאפן איין מאל, ער האט געוואנען, ער איז געלאפן א צווייטע מאל, ער האט פארלוירן, און נאכדעם איז ער געלאפן נאכאמאל און ער האט געוואנען. די ערשטע אזא פרעזידענט איז געווען פרעזידענט קליוולענד וואס מיט אים איז געווען די זעלבע זאך. נישט נאר נאציאנאל איז געווען היציג נאר אויכעט לאקאל אין די היימישע געגענט דא ביי די היימישע אידענטום. מ'האט געזען וואלן וואס מ'האט שוין נישט געזען פאר א לאנגע יארן, כ'רעד יעצט בעיקר פון מאנסי ביים היימישן געגענט. לאמיר גיין א רגע נאציאנאל און זען וואס איז פארגעגאנגען. פרעזידענט טראמפ האט געמאלדן זיין דריטע געלויף פאר די פרעזידענטשאפט שוין אזוי פרי ווי אין נאוועמבער פֿופֿצן, צוואַנציק צוואַנציק. דאס איז צוויי גאנצע יאר פאר די אלגעמיינע וואלן פון די פרעזידענטשאפט. ס'איז געווען נאך קאנדידאטן, מ'האט שוין מסתמא פארגעסן אבער אפילו ס'איז געווען נאך קאנדידאטן, וויבאלד ס'זעהט שוין אויס ווי יארן צוריק, אריינגערעכנט קריס קריסטי, ניקי העילי, טים סקאט, וויוועק ראמאסוואמי, ראן דעסענטעס, Ron DeSantis, איז די גאווערנער פון פלארידע, גאר א פאפולערע גאווערנער, עס האט געהייסן אז מעגליך גייט ער זיין די איינציגסטע אלטערנאטיוו וואס גייט קענען אפשר באזיגן טראמפ, ער האט געלאונטשט זיין קאמפיין אויף די באקאנטע. פלאטפארמע עקס, ס'געווען אמאל באקאנט אלס טוויטער, אילאן מאסק די גרעסטע ביליאנער אין די וועלט האט עס אפגעקויפט פאר בערך פֿערציק ביליאן דאלער, און דאס האט געהייסן אז די אנאונסמענט גייט זיין א פרישע פאזע אין די היסטאריע פון טוויטער ווען זיי גייען אנהויבן צו מאכן אזוי ווי מ'גייט קענען מאכן דארטן ווידיאוס און אזוי ווייטער. אבער די אנאונסמענט איז געגאנגען זייער נישט גוט, ס'האט געקראכט די סיסטעם, און מיט דעם האט אויכעט געקראכט ראן דעסענטיס'ס קאמפיין, זיין גאנצע פרעזידענטליכע קאמפיין איז געגאנגען בארג אראפ. פארשטייט זיך אז נישט דאס איז געווען די אורזאך, אבער ס'איז געווען א גרויס געלעכטער אז די אנאונסמענט וואס האט געדארפט זיין ווייס איך וואס איז געווען אזא פלאפ און מ'האט נישט קלאר געהערט. אילאן מאסק האט קודם געשטיצט דעסענטעס פאר ער איז אריבערגעגאנגען צו טראמפ'ס לאגער. פארשטייט זיך אז טראמפ האט געזיגט אין איין פריימערי נאכן צווייטן, ס'איז בכלל נישט געווען קיין נאנטע פארמעסט, ער האט אפילו נישט געפילט וויכטיג צו גיין צו די דעבאטעס וויבאלד ער האט נאר געקענט דערלייגן, נאכדערצו מיט אזא קריס קריסטי אויפן פלאטפארמע, וואס קריס קריסטי איז דאך באקאנט צו האבן א שארפן פיסקל. ס'איז געווען היבש בייסיג צווישן אים און דעסענטעס. קודם האט גאווערנאר דיסענטעס זיך אפגעהאלטן פון קריטיקירן פרעזידענט טראמפ, ער האט געוואלט בלייבן אויף זיין גוטע זייט, וועגן ער האט געהאלטן אז אויב טראמפ ציט זיך ארויס קען ער באקומען זיינע שטימעס, אבער פארשטייט זיך ס'איז נישט געגאנגען אזוי, טראמפ'ס שטיצע בלייבן פייער פאר אים און מ'גייט נישט אוועק אזוי שנעל. די רעטאריק קעגן דיסענטעס איז געווען היבש היציג, סיי פון די טראמפ שטיצע וואס האבן געהאלטן אז ער איז א פאררעטער, נאכדעם וואס פרעזידענט טראמפ האט גענומען אסאך קרעדיט פאר זיין געווינס אין פלארידע ווען ער האט געוואונען אומערווארטעט די גאווערנערשיפ דארטן אין פלארידע קעגן ענדרו גילעם וואס האט געהייסן אז ער גייט געווינען. לאמיר מאכן א שטיקל ברעיק דא פאר די ספאנסער, נאסי'ס קאזין, ביסט אין מאנסי? דארפסט עפעס געשמאק צו עסן? דארפסט ארויסגיין מיט די פאמיליע פאר סאפער? נאסי'ס קאזין. געשמאקע עסן, געשמאקע ענווייראמענט, אלע סארט עסן וואס איר קענט נאר טראכטן, דאנערשטאג איז דא דארטן אלע שבת'דיגע מאכלים, טשולנט, יאפטשיק, וואס איר ווילט נאר, געשמאק, רייך, בטעם, נו סיז קאזין, עסט אהין גיין, עס נישט וועלן אוועק גיין. אלע איינס ביי איינס זענען זיי ארויסגעפאלן פון די פארמעסט, און טראמפ איז געווארן אויסגעקליבן דורך די רעפאבליקאנע וויילער צו זיין די קאנדידאט וואס לויפט אויפן רעפאבליקאנע טיקעט. עס האט נישט געהאלפן די אנקלאגעס וואס מען האט אריינגעגעבן קעגן טראמפ איינע נאכן צווייטן, ער האט זיך אמאל גאר אויסגעדרוקט אז יעדע קלאגע וואס זיי ברענגען פארט זיינע אנקעטעס ארויף, סוי זאל מען ברענגען נאך קלאגעס. אויף די דעמעקראטישע זייט פארשטייט זיך האט פרעזידענט ביידען געמאלדן אז ער לויפט פאר ריעלעקשאן. דעטס בין די ווארק אוו מיי פירסט טערם, איים ראנינג פאר ריעלעקשאן. כאטש וואס ער האט געהאט געזאגט פארדעם אז ער איז לכאורה א איינטערמיניגע פרעזידענט, ער האט נישט געהאט קיין עכטע קעגנער, ס'איז געווען וואס האבן אים געוואלט אז ער זאל האבן א קעגנער, מער פון די גאר עקסטרעם ליבעראלן. זיין קאנדידאטורשאפט האט אנגעהויבן צו מאכן היפשע פראבלעמען ווען ער האט געמאכט איין טעות נאכן צווייטן. מיי מעמארי איז נאט גוט, מיי מעמארי איז פיין.

די וויט די קאוויד, עקסקיוס מי, וויט דיעלינג וויט עווריטינג ווי העוו טו דא וויט, לוק איף ווי פיינעלי ביעט מעדיקעיר. און מען קען זאגן אז דאס איז די ערשטע דעבאטע אין יארן וואס האט אויסגעמאכט אז די קאנדידאט האט טאקע פארלוירן וועגן די דעבאטע, נישט נאר האט ער פארלוירן, ער האט געדארפט זיך ארויסציען פון די פארמעסט און ער האט אפילו נישט געהאט קיין שאנס צו פארלירן. די דעבאטע איז געווען ממש ביטער ווי א זייערס, ביטער ווי א זייערס איז נישט די ווארט. פאניק האט ארומגענומען די דעמאקראטן, נאך אינמיטן די דעבאטע האבן זיך איינער דעם צווייטן פון די דעמאקראטישע פירערשאפט געשריבן איינער צום צווייטן וואס מען טוט דא, וואס קען מען דא טון. ס'האט אויסגעזען ווי ביידן ווייסט ממש נישט וואס דא גייט פאר. ס'האבן זיך אנגעהויבן צו הערן שטילע רופן אז ער זאל ארויסגיין פון די פארמעסט. נדבנים האבן עס פארלאנגט, און פארשטייט זיך אויב ס'איז נישט דא קיין געלט אין א קאמפיין איז עס קיין קאמפיין נישט. ביידן האט פארגעשטעלט איין מאל נאכן צווייטן אז ער גייט נישט אין ערגעץ, I'm not going anywhere. ער האט קלארגעשטעלט אז ער גייט נישט ארויס פון די פארמעסט, אבער דרוק איז געוואקסן און געוואקסן מער און מער. כאטש וואס די דעמאקראטישע פירערשאפט, און איך גלייב אז די נדבנים האבן אויכעט געוואוסט אז די אויסוואל פון קאמאלע העריס איז בכלל נישט עפעס א גלאנציגע, איז אבער נישט געווען קיין אנדערע ברירה וויבאלד אירע איבערהיפן האבן זיי נישט געקענט, ווייל זי איז למעשה א שווארצער, און אויב וואלט מען איר איבערגעהיפט וואלט גענומען א צווייטן וואלט מען פארלוירן אסאך שווארצע שטימעס, אזוי אויך האט מען נישט געוואלט גיין צו א צובראכענע קאנווענשאן וואס. דאס וואלט צובראכן די פארטיי, ס'מיינט אז די דעלעגאטן וואלטן געשטימט ביי די קאנווענשאן און ס'וואלטן געלאפן לאמיר זאגן בערני סענדערס וואלט אריינגעטאנצן אין די פארמעסט און די דעלעגאטן זאלן שטימען פאר אים און אזוי ווייטער, די פארטיי וואלט צופליקט געווארן ווען די עקסטרעם לינקע ווילן לאמיר זאגן צום ביישפיל אז מ'זאל אויסקלויבן בערני סענדערס און נישט קאמאלא העריס. אדער די אנדערע וואס זענען געלאפן. אין דזשוליי טווענטי וואן נאכמיטאג איז געקומען די שאקירנדע מעלדונג אויף טוויטער, היינט באקאנט אלס עקס, אויף פרעזידענט ביידען'ס אקאונט ווי ער האט געמאלדן אז ער ציעט זיך ארויס פון די פארמעסט. שאק האט ארומגענומען די גאנצע לאנד, מען האט געטראכט אז. מעגליך וועט ער עס דורכשטופן. גלייך נאך די דעבאטע האט מען נאך אסאך געטראכט אז מעגליך וועט ער עס נישט דורכשטופן, אבער שפעטער האט אנגעהויבן ער האט זיך אנגעהויבן צו אוועקשטעלן אויף זיין פאזיציע, ער האט אנגעהויבן צו זיין אביסל מער שארפער ווי פאר די דעבאטע, ער האט געזען אז ער דארף זיך ארויפציען די ארבל, אבער ווי געזאגט איז צו יעדעמ'ס שאק, ארויסגעקומען די מעלדונג אז ער ציעט זיך ארויס פון די פארמעסט, ווי געזאגט אז מען האט געטראכט אז ער גייט עס דורך שוויצן, וויבאלד ער האט געהאלטן אין איין זאגן אז ער גייט נישט ארויס, אבער די נדבנים פון די דעמעקראטישע פארטיי האבן איינער נאכן צווייטן געזאגט אז זיי געבען נישט קיין געלט פאר די ביידען קאמפיין און די פירערשאפט אין די דעמעקראטישע פארטיי און לויט אסאך קלאנגען די געוועזענער פרעזידענט באראק אבאמא, די געוועזענע ספיקער. נענסי פעלאוסי און אזוי ווייטער האבן שטילערהייט אנגעדרייט און געסטראשעט ביידען אז ער זאל ארויסגיין פון די פארמעסט. עטליכע מינוט נאכדעם וואס ער האט געמאלדן אז ער ציט זיך ארויס פון די פארמעסט האט פרעזידענט ביידען שטארק אינדארסירט זיין וויצע פרעזידענט קאמאלא העריס אז זי זאל איבערנעמען זיין נאמינאציע. די אנטוזיאזם איז געווען גאר שטארק אין די ערשטע פאר וואכן, זי האט נישט לאנג נאך פרעזידענט ביידען האט איר אינדארסירט באקומען די נויטיגע דעלעגאטן און זי איז געווארן די אפיציעלע קאנדידאט וואס גייט ווערן אויפגענומען ביי די קאנווענשאן. די ענטוזיאזם האט אבער נישט אנגעהאלטן צו לאנג, ווייל למעשה איז קאמאלע העריס נישט עפעס א מורא'דיגע קאנדידאט, זי האט נישט געברעגנט קיין סאך צום טיש. מען קען זאגן אז פרעזידענט ביידען, צו מען איז זיך מחולק מיט זיין פאליסיס, איז למעשה געווען א געשמאקע זיידעלע ווי מען זאגט, זי איז געווען א היבש פארביסענער, נישט קיין גוטע רעדנער, נישט קיין כעריזמא. די אנטוזיאזם איז געווען געבויט אויף לופט און ס'האט אויסגעוועפט נאך עטליכע וואכן. פארשטייט זיך אז דורכאויס די צוויי יאר פון ווען די קאמפיין איז אנגעגאנגען האט פאסירט די שרעקליכע טעראר אטאקע אין ארץ ישראל פון וואס צוועלף הונדרעט אידישע קינדער זענען געהארגעט געווארן אויף מיסס מאשינען און עטליכע הונדרעט זענען גענומען געווארן האסטעדזש, נאך הונדרעט און איינס ווען אונז געבן דא יעצט די דאקעמענטרי זענען נאך אין געפענגעניש. אנהויב איז פרעזידענט ביידען געווען גאר גאר שטארק סימפאטיש און ארויסגעצייגט גאר שטארקע שטיצע פאר מדינת ישראל, ממש אויף א פארנעם וואס מ'האט נישט געזעהן קיין סאך ביז היינט, ער איז אפילו געפארן אויף א באזוך קיין מדינת ישראל מיטן די מלחמה, וואס איז א אינטערעסאנטע ערשיינונג אז א פרעזידענט זאל אריינגיין אין א מלחמה זאנע. די מוסלעמענער אין אמעריקע זענען געווען זייער ברוגז אויף פרעזידענט ביידען פארוואס ער שטיצט מדינת ישראל, און ווען קאמאלע העריס איז אריינגעקומען אין די פארמעסט האט זי אנגעהויבן זיך צו דערווייטערן, פון מדינת ישראל, וויבאלד זי האט געוואלט באקומען די מוסלעמענע שטימע וואס קומען ארויס פון מישיגן, אין מישיגן איז דא גאר א גרויסע מוסלעמענע באפעלקערונג, מישיגן איז א קריטישע סווינג סטעיט. העריס האט גענומען פאר איר וויצע פרעזידענט קאנדידאט טים וואלש, די גאווערנער פון מאנעסאוטע, אנשטאט צו נעמען דזשאש שפירא, דאס איז די גאר פאפולערע און כאריזמאטישע גאווערנער פון פענסילוועניע, און סאך קענער זאגן אז ווען נעמט צו דזשאש שפירא פון פענסילוועניע וואלט זי ווארשיינליך געווינען די סטעיט, אנשטאט האט זי גענומען טים וואלש פון מענעסאוטע וואס האט נישט געברענגט גארנישט צום טיש, זייער אסאך האבן דעמאלטס באריכטעט אז העריס האט נישט גענומען דזשאש שפירא וויבאלד זי האט נישט געוואלט אויפרעגן די מוסלעמענער אין מישיגן און אזוי ווייטער וויבאלד דזשאש שפירא איז א איד און ער איז פרא מדינת ישראל ס'האט איר אבער געקאסט אסאך. אבער עס איז נישט געגאנגען וויאזוי זי האט געוואלט אויך נישט מיט די מוסלעמענער. די מוסלעמענער האבן מיט א איבערוועגנדע מערהייט געשטימט פאר טראמפ און אפילו פאר די וואלן האבן א גרויס חלק פון די מוסלעמענער פירערשאפט אין מישיגן אינדארסירט פרעזידענט טראמפ פאר פרעזידענט וויבאלד זיי זענען שרעקליך אויפגערעגט אויף די ביידן אדמיניסטראציע פארן שטיצן מדינת ישראל. נישט נאר האט זי נישט באקומען די אידישע וואוטס וויבאלד זי. נישט גענומען דזשאס שפירא און זי האט זיך היפש אויסגעדרוקט מיט ווערטער וואס האבן אויפגערעגט אסאך אידישע וויילער, נאר זי האט אפילו נישט באקומען די מוסלעמענער וואוטס פאר וועלכע סיבה זי האט נישט גענומען דזשאס שפירא וואס וואלט איר געגעבן ווארשיינליך פענסילוועניע. פארשטייט זיך אז יעדער ווייסט וואס וועט פאסירן די ענדע, די געוועזענע פרעזידענט האט צוריקמארשירט מיט א היסטארישע קאמבעק אין ווייסן הויז, געווינען מיט א איבערוועגנדע מערהייט. דעט דאנאלד טראמפ וויל ביקאם די פארטי סעווענט פרעזידענט אוו די יונייטעד סטעיטס. ווי אווערקעים אבסטעקלס דעט נאבאדי טאוט פאסיבל און גאד בלעס יו און גאד בלעס אמעריקא טענק יו ווערי מאטש. אמעריקע האט געוועלט קעגן די מאדנע מיינונגען פון די עקסטרעם לינקע און צוריקגעברענגט די געוועזענע פרעזידענט טראמפ

היציגע פארמעסטן וואס מען געדענקט נישט ביי אונז אידישע קינדער אזא פארמעסט, און די לאקאלע פארמעסטן און אפילו נאציאנאל. ס'איז געלאפן עטליכע קאנדידאטן, צום אלעם ערשט איז געלאפן דער באקאנטע עסקן נמרץ, בעל חסד, ר' בנציון ווידער, ער האט געליטן פון שטארקע רדיפות פון זיינע קעגנערס וואס זיי האבן אים ממש אויסגערוידעפט, ארויסגעלייגט צעטלעך קעגן אים, געמאכט פאני קאלס צו זיינע פאמיליע אינדערהיים. ברוך השם ר' בנציון האט געזיגט אין די ענדע, און די אייבישע העלפן אז ער קען אויפטוהן פאר אידישע קינדער ביז הונדערט און צוואַנציק מער און מער. קודם קאנגרעטשולעישאנס, איך האב נישט געוויסט דאס גראדע אז א אסעמבלי דארט צאפט צוזאמשטעלן סטעף. יא, איך דארף הייערן א גאנצע סטעף, און מ'גייט מיר אריינגיין אין א אפיס, וואס די אפיס גייט זיין צוגעשטעלט צו העלפן מענטשן. איך גיי זיין א חלק פון די יאר אין אלבאני, באט צו די זעלבע צייט גיי איך האבן אפיס דא אין ראקלענד קאונטי. לאמיר אייך פרעגן וועגן די יעצטיגע וואלן, אנפארטשענעטלי ס'געווען וואס האבן געפירט א מערכה, אזא מערכה וואס מ'האט געפירט, דאס דרעינט אויס א מענטש אז ער זאל מער נישט וועלן לויפן. כ'דארף מיך דערמאנען ווייל קוים האב איך שוין לאנג פארגעסן פון די אלע זאכן.
ס'איז קלאר אז דאס איז איינע פון די סימנים וואס איך זעה אז. די אייבישטע האט מיר געגעבן די כוחות, כ'האב סבבה זאגט פון וואנט ווייסט א מענטש וואס ער דארף טון אויף די וועלט וואס איז זיין תפקיד, האט ער עטליכע סימנים, איינע פון די סימנים א זאך וואס האט א געשמאק, ס'קלאר אז כ'האב א געשמאק אין די דזשאב וואס איך טו פון העלפן מענטשן און איך האב די עקספיריענס צו דעם, פון די אנדערע זייט דאס איז נישט די ערשטע עלעקשאן וואס איך בין דורך, כ'האב שוין געהאט צענדליגע צענדליגע עלעקשאנס, איך בין שוין געלאפן חוץ די מאל נאך דריי מאל פאר די אסעמבלי וואס איך האב פארלוירן. איינמאל האב איך געוואנען אין די פריימערי און איך האב פארלוירן אין די דזשענעראל עלעקשאן. במילא איז עס א זאך וואס איך בין שוין דורך, נישט אויף אזא מין לעוועל, אבער איך בין עס שוין דורך. יא באט אז אייער פאמיליע זאל זאל זאל אזוי סאך מיטמאכן. יא, מ'האט גערופן אינדערהיים, עס איז געווען מינוטן וואס איך האב געטראכט מילא איך, אבער מיין ווייב און קינדער. האבן נישט זיך אויף דעם בכלל פארגענומען און אונטערגענומען צו זיין אויף דעם, און די אייבערשטע האט מיך גאנץ פיין אויספרובירט אין דעם עלעקשאן, אבער ס'איז נישט געווען ממש די אלטימעט, ווייל די אלטימעט וואלט געווען אז טאמער כ'וואלט פארלוירן, כ'האב נישט פארלוירן, כ'האב ברוך השם געוואנען, און ס'איז געווען א שוועריקייט און ס'איז אדורך געגאנגען. לאמיר אייך פרעגן אזוי, אין אלבאני איז דא ספעציפישע זאכן וואס מ'קען דארט מער העלפן וועם איז לאקעל? פאר אידישע קינדער? יא אוודאי, ס'איז נישט קיין שום שאלה נישט. משך די לעצטע יאר, יאר אנדערהאלבן, וואס האט זיך אנגעפאנגען צו פארמולעטן א מהלך אז מען קען לויפן פאר די סיעט אין די דיסטריקט צו קענען געווינען, איז געווען אסאך אסאך לאקאלע עסקנים וואס זענען בתוך ענינים, האבן מיך זייער שטארק געמוטשעט אז איך זאל לויפן און איך זאל זען זיך אריינצולייגן אין די זאך כדי מען זאל קענען אנקומען קיין אלבעני דארטן צו העלפן. ס'איז באקאנט די גזירת החינוך וואס אויף דעם איז א שווערע זאך וואס דאס קומט פון אלבעני, דאס איז נישט אזוי ווייט לאקאל. איך געב געבן א קליינע דוגמא. דא איז געווען א מצב וואס דאס איז אויך א זאך וואס מיר דארפן זען וויאזוי מ'טוט עס מסדר זיין. ס'איז אריינגעקומען די סטעיט עדיוקעישאן דעפארטמענט דורך די קאמישינער און זי האט געזאגט אז מ'דארף העכערן די טעקסעס. נאכדעם האט די עולם האט שוין געוואוט נאו מיט די אלע זאכן. נישט געווען אין די היסטערי אין ניו יארק אזא זאך אז מ'נעמט א וואוט, די עולם גייט ארויס וואוטן. ס'איז דאך א דעמאקראטישע לאנד. קומט א קאמישאן און זי זאגט ניין, מ'דארף יא העכערן די טעקסעס, מ'דארף עס העכערן צו פֿינף פראצענט. ווען אונז וואלטן געהאט רעפרעזענטעישאן אין אלבעני וואלט אזא זאך קלאר נישט אזוי דורך געגאנגען אויף אזא מין לייכטע אופן ווי ס'איז דורך געגאנגען, און בפרט יעצט וואס ס'איז זיך ארויסגעשטעלט אז מ'האט עפעס פלוצלינג געטראפן דרײַסיק מיליאן דאלער, איבריגע דרײַסיק מיליאן דאלער וואס. נישט צו לאנג צוריק, א פאר חדשים צוריק, האבן די זעלבע קאמישאנער מיט די זעלבע מאניטערס געשריגן אז די דיסטריקט האט נישט קיין געלט, מען גייט נישט קענען עפענען די טירן. אזוי האבן זיי געזאגט, נישט קענען עפענען די טירן. און דא האט מען געהעכערט טעקסעס. מען רעדט דא פון מיליאנס אוו דאלערס פאר די מענטשן. דאס האט נאר געקענט פאסירן ווייל מען האט נישט קיין רעפרעזענטעישאן. און איך בין נאכנישט אין אפיס און איך האב שוין געשיקט א מעסעדזש אז קודם דארף מען עס אינוועסטיגעיטן. וואס הייסט מען קומט אריין? מ'הייסט העכערן טעקסעס? נישט געווען די היסטארי אין ניו יארק אזא זאך. שטעל דיך פאר אז איך געווין די עלעקשאנס, און ס'קומט א קאמישאנער זאגט ניין אז מיין קעגנער ער זאל יעצט ווערן די אסעמבלימאן. וואלט זיך איבערגעדרייט גאנץ אמעריקע. נישטא אזא זאך. וויאזוי קען זיין אז קיינער פרעגט אפילו נישט וועגן דעם? יעצט האט זיך געטון, איך בין גלייך ארויסגעקומען מיט א פרעס רעליס, איז די עולם געווארן אביסל אלבעני.
די סלאגען פון מיין קאמפיין איז געווען אויף ענגליש, איף יו דאונט געט ע סיעט עט די טעיבל.

לייג עס צוריק. אויך איז געלאפן די סטעיט סענעטער פון די רעפאבליקאנע זייט איז געלאפן ביל וועבער ער איז געווען די אינקאמבענט סטעיט סענעטער, אויף די דעמעקראטישע זייט איז געלאפן עלייזשע מעלניק וואס איז שוין אמאל געווען די סטעיט סענעטער און צוויי יאר צוריק איז ער באזיגט געווארן דורך ביל וועבער. מען האט געזען א מורא'דיגע צוטיילונג ביי די וואלן, פון רוב מוסדות האט מען אינטערעסירט עלייזשע מעלניק, אבער די עמך מענטשן האבן אריינגעשטימט ביל וועבער, אבער ווי געזאגט אין די ענדע האט וועבער באזיגט. פירסט אוו אלל קאנגרעטשולעישן סטעיט סענעטער עלעקט מיסטער ביל וועבער, איט וואס א ראף א ראף קאמפיין סיזען. איט וואס קאמפעטיטיוו, יו נאו, ווי דאן פאולינג ערלי אן אין די סאמער מאנטס, ענד ווי.

ספין אפ מאני אר עדווענסמענט אוו עדיוקעישאן ווי ווי סא די קאמישענער ראזע טערטי מיליאן דאלערס רייט סא די קאמישענער ראזע העד טאלד אס אלל יער דעט די דיסטריקט וואס גאנע בי שארט ביי טווענטי מיליאן דאלערס וואלדנט העוו ענאף מאני טו מעיק פעיראל סא ווי בין לעד טו בעליוו דעט אלל יער די עקסטערנעל אודיטערס דזשאסט ריליעסט דער ריפארט דעט די סקול באורד אפישעלס ריליעסט לאסט וויק סעיאינג דעט די דיסטריקט העז אינפעקטעד טערטי וואן מיליאן דאלערס פאזיטיוו

ביסט איך א ביזנעסמאן? ביסט איך באקאנט אלץ א ביזנעסמאן? מעטריקס, ריעלטי. וואס האט דיך געברענגט צו דעם אריינצוגיין אין פאליטיק? און נישט אריינצוגיין אין פאליטיק, צו טון ווען ס'קומט צו וואלן. ס'איז א גוד קוועשן, די תירוץ איז, באשעפער ברוך השם האט מיר געגעבן אסאך ענערדזשי, אסאך לעבנסלוסט ווי מ'זאגט אין אידיש, און העניך נוץ עס אין ביזנעס, און העמער טוט אין די זייט עסקנות. פון דזשאוי צו העלפן א צווייטן. אין פאליטיקס קען מען אויפטון א געוואלד אויב דילט מען מיט די ריכטיגע מענטשן, מיט די ריכטיגע קאנדידאטן. לעצטע מאל ווען עס, ביי די לעצטע וואלן, האט דיין קאנדידאט וועם דו האסט געהערט דעמאלטס געשטיפט, געוואנען. די מאל איז עס נישט געווען אזוי. חצי חצי, איינער האט יא געוואנען. ר' בנציון. ר' בנציון.
למעשה דאס דרעינט אויס א קאמפיין. און דיין קאנדידאט האט נישט געוואנען. ס'קומט אריין א מחשבה אזוי ווי לאמיר כאפן פאליטיק און פארטיק. קודם זענען געלאפן דא דריי, ס'געווען דריי רעיסעס דא, ס'געווען פעדערעל, ס'געווען קאנגרעס, און ס'געהאט סטעיט סענעט און סטעיט אסעמבלי. צוויי פון די קאנדידאטן האבן ברוך השם געוואנען, אויף די פעדערעל רעיס מייק לאולער, און אויף די אסעמבלי רעיס אונזער חשוב'ער חבר ר' בנציון ווידער, בארעמבער ציון. יעצט די דריטע, און נישט געווען טאקע די מענטש וואס. וואס איך האב געארבעט פאר, וואס איך האב פרובירט צו שטופן, וואס די רבנים האבן געוואלט, צו ס'ברענט אויס, ס'ברענט נישט אויס, ס'איז געווען א לעבעדיגע עלעקשאן סיזען, נייס קאפעל אוו מאנטס, מ'האט אנגעווארמט א קאנדידאט וואס האט שוין געהאט געלאפן און פארלוירן, די רבנים האבן געוואלט ער זאל לויפן נאכאמאל, ערגעץ די ריכטיגע קאנדידאט אויפן מינוט, איז איך האב ענדשויד די סיזען. איי וואלד דא אלל אווער עגעין, כ'האב מיך געלערנט, סאו האופפולי איך נעם די לעסענס בעזרת השם, איך וועל עס איבער נוצן אין צווייער ארום, ס'ברענט נישט אויס, ניין, ס'איז איף יו קענט טעיק א לאס יו קענט טעיק א ווין, די נאכט איז אנגעקומען, די עלעקשאן, די פאולס האבן זיך פארמאכט, איי וואס רעדי, דאס איז עס, איך בין שוין ניטאמאל געווען לאקעל מער, כ'בין ארויס געגאנגען, געדארפט טרעפן אפאר חברה. נאכדעם איז געווען די פארמעסט פון די באקאנטע אוהב ישראל, חסיד אומות העולם, דער קאנגרעסמאן מייק לאולער. מייק לאולער איז געשטאנען צו הילף און שטייט צו הילף פאר אונז אידישע קינדער אין די געגנט דארטן וואס ער פארטרעט, אויף א פארנעם וואס מ'האט נאכנישט געזען ביז היינט. מ'האט נאכנישט געזען אז די המון עם זאל אזוי קאנעקטעד זיין צו א פאליטיקאנט אין די לאקאלע געגנטער און מ'זאל וויסן אז מ'האט א אפענע טיר, ספעציעל ווען ער האט אזא ראטגעבער, א היימישע איד.

פאר אור דזשואיש קאמיוניטי היער אין די האדסאן וועלי ענד סטענד אפ פאר עי סטראנג יו עס איזריעל רילעישאנשיפ ענד קאנטיניו טו קאמבעט אנטי סעמיטיזם היער אין אמעריקא איים פראוד אוו די ווארק ווי'וו דאן פראוד אוו די רילעישאנשיפס ווי'וו בילט ענד וויל קאנטיניו טו רעפריזענט עווריוואן אין דיס קאמיוניטי ענד דיס דיסטריקט טו די בעסט אוו מיי אביליטיס. ענד וואטס יור נעקסט עפראוטש? גאווערנאר? אה, וויל סי, וויר גאנא סעלעברעיט טאנייט. פון קאנגרעסמאן לאולער'ס לעצטיגע רעטאריק זעהט אויס ווי ער גרייט זיך אויף א טווענטי טווענטי סיקס גאווערנער געלויף, ער האט שוין היפש אסאך מאל אראפגעריסן די יעצטיגע גאווערנער האוקול און אירע פאליסיס. דעיס איז אונזער דאקעמענטרי פאר די יעצטיגע וואלן, העמער זיך זעהן אום יעצט שוין ביי די נעקסטע.